Ихлас сәгатьләре дә булган программабызның нәүбәттәге беренче чыгарылышын сезләргә тәкъдим итәбез. Без бу изге нияткә керешкәч, күп сулар акты, томырылып язлар килде. Язгы ташкыннар безнең алда торган киртәләрне җимереп алып китте шикелле. Аннан соң җиләкле җәй чәчәкләрен сузды да, зәңгәр яулыгын болгап озатып калды. Алтын көз ашыкты. Хәзер инде безнең келәтләребез икмәк белән тулды. Җылы мичкә арка терәп утырабыз да, әкрен генә аппак кар яуганын күзәтәбез. Балкыш мизгеле бит бу. Әйе, бу балкыш мизгеле. Без бит бәхетле, без бәхтияр. Чөнки безләргә үз гомеребездә үз ватаныбызның һәм халкыбызның иманын да күрергә насыйп әйләде. Бүгенге программабыз безләргә эчәр су, ашар ризык, сулар һава кебек җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихат бирсен дип догалар кылмактабыз. Безнең балкыш тапшыруының каһарманлык, фидакарлык, йөзек кашы, күңел көзгесе кебек төрле рубрикаларында төрле кешеләр белән сезне таныштырыбыз. Алар арасында табиблар да булыр, Алар арасында сәхнә йолдызлары да булыр, гыйлем диңгезләренә багышлаган галимнәр, кеше сәламәтлеге сагында торучы табиблар һәм тагын да башка бик күп һөнәр ияләре белән танышырсыз. Әйе, без мөселман дөньясында эзле халык. Без мөселман дөньясында дан дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балалары. Бу җәһәттән мөкатдәс китабыбыз Коръәндә боерылган. Син иманыңнан булган гамәл эшләреңне күрсәт. Мин синең эшләреңә күрә иманыңның көчен әйтермен, дигән. Хәерле сәгатьтә, мөхтәрәм җәмәгать. Хәерле сәгатьтә, туганнар. Бүгенге программабыз өйләрегезгә ямь, ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам насыйп әйләсен.

Әлхәмдүлиллә, Башкортстан телевидениесендә туган телебездә яңа бер тапшыру башлана, ул да исә Балкыш. Аның эчтәлегендә тагын төрле темаларга, мавзуларга багышланган Тапшырулар да шиксез булачак. Зур гына өлеше әхлак, тәрбия, дин мәсьәләләренә дә багышланган, өлеше ихлас сәгате дә булачак. Һәрбер милләтнең үзенең гореф-гадәтләрен саклау, туган телне саклау, олы бер вазыйфа. Балаларыбызны, оныкларыбызны да менә дигән иттереп араб телендә дә, инглиз телендә дә, башка телләрдә дә сөйләшкәннәрен телибез дә, сөябез дә. Дөнья шул кадәр җомгакланды. Берничә сәгать арасында Җир шарының икенче ягына да барып була. Ял итергә дә үзебезнең урман кырларда, җәйләүләрдә генә түгел, хәзер чит илләрдә дә ял итү бик гадәткә кереп китте. Телләрне белү яхшы. Барысы Аллаһның яраткан теле. Ләкин иң әүвәл үзебезнең туган телне, Керек башкорт теле булсын, татар теле булсын, һәрбер милләт Үзенең телендә белергә тиешле Аллаһның биргән нигъмәте. Гасырлар буена ата-бабаларыбыз саклап килгән күпме әдәбиятлар, менә әдәбият елы да булды. Күпме шаирләребез, язучыларыбыз, күпме хәзрәтләребез, галимнәребез телебезгә дә олы әһәмият биреп, милләтне саклауда Киләчәгебез тагын да ямьле, матур булсын, балкып торсын дип тырышканнар. Шуның өчен дә бу яңа тапшыруның башлануына куанабыз, өметләребезне баглыйбыз. Ихлас сәгате дә Күңелебездә тагын да иман нуры балкыса иде. Эшләребезне эчкерлексез, ихлас белән үтәргә ул тапшырулар этәргеч тә булса иде, ярдәм дә итсә иде, вәгазьләр ишетергә, Динебезнең нигезе ни икәнлеген аңнарга тырышырга бүген дин турында сөйләүчеләр әз түгел. Төрле милләтләрне, төрле дин әһелләрен бер-берсенә кара-каршы куерга маташучылар да бар. Ләкин без диндә, иманда, исламда, Аллага шөкер, 1400 елдан артык шәһәр булып карга Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең күндергән өч сәхабәсенең авызларыннан ишетеп, күңелләребездә саклап, ата-бабаларыбыз 14 гасыр буена саклап килгәннәр икән. Шулардан аерылмыйча, кыямәт көненә кадәр иманлы милләт, ихласлы милләт булып яшәүләребезне Аллаһ насыйп итсә иде дип өмет белән бу тапшыруны Мөбарәк булсын дибез. Киләчәгебез дә милләтебезне саклау, гореф-гадәтләребезне белеп кенә түгел, тормышыбызга чагылдырырга тырышу. Бер кемгә дә зыянга түгел. Илебездә дә, бөтен дөньяда да милләтләр арасында дуслык, бер-берсенә кадер, хөрмәт тәрбияләргә сәбәпче булса иде. Чөнки адәм баласы гына түгел, бөтен дөнья, бөтен галәм, хайваннары да, үсемлекләре дә Аллаһның мәхлугы, Аллаһның яратканы. Аллаһның яратканын без дә яратырга тиеш. Туган телебездә дә. Чын күңелебездән ихлас белән һәркемгә изгелекне теләргә, изгелеккә өндәргә,

Иманыбыз, бөтен гореф-гадәтләребез дә шул дуслык мәхәббәтне урнаштырырга, Аллага шөкерана белән яшәвебезгә ярдәмче булса иде. Мөбарәк булсын. Балкыш тапшыруы һәм ихлас белән Аллаһ Раббул Айзә хәерле дәвамын аны алып баручыларга да, рөхсәт итүчеләргә дә

Курск дугасыннан Берлингача сугыш юлы үткән каһарман язучы Суфиян Поварисовның исеме төрки дөньяга киң танылган. Шул ук вакытта Суфиян Шәмсетдин улы үзенең повестьлары һәм романнары белән танылган прозаик та. Аның Галимҗан Ибраһимовка багышлап язылган трилогиясе үзе дөньяви шедевр булып тора. Ә инде Сугышчан каһарманнарны яктырткан аның романнары һәм повестьлары белән ул тарих ел язмачысы булып китте. Суфиян Шәмсетдин улы үзенең бик күп повестьлары һәм романнары белән билгеле талантлы прозаик та, бер үк вакытта ул драматург та һәм шагыйрь дә.

Ике катлы йорт төзеп, авылларында җимеш бакчалары гөлләндерергә ниятләгән мулла гаиләсен репрессия елларында тармар итәләр. Суфиянга бер яшь булганда әтиләре кисәк авырып үлә. Әниләрен алты бала белән урамга куып чыгаралар. Хокуксызлык, йортсызлык, чиратка салыну. Бу авырлыкларга чыдамый, әнисе һәм апалары ачтан үлә. Нинди генә фаҗигалар күрми дә, ни генә кичерми кечкенә Суфиян. Ләкин репрессия елларында бу йортны һәм безне куып чыгарып, Алты баланы урамда калдырып, ил-йортны кайдадыр алып китәләр. Шуннан без инде урамда калабыз. Анан без хакуксызлар булып киттек. Безгә бәрәңге утыртыр өчен бер түтәл дә рөхсәт ителми. Бер кәҗә асырырга да рөхсәт юк. 16 яшьтә паспорт алгач, Суфиян Себергә 40-50 градус салкында шпал салырга китә. Бер елдан соң кайтып колхоз эшенә чума. Һәм илгә олы кайгы килә. Бөек ватан сугышы башлана.
Безнең полк 469 полк Башкортстанда формалашты. Иглин районында, Тавтүмән Покровка авылларында ул 1943 елда нидә 23 февральдә ул вакытта Красный армия көне дип йөртәләр иде. Бу көн безнең өчен бик мәгънәле дә булды ул, символичны да, аннан кире теге поэтичны да дип әйтергә мөмкин. Шуннан соң инде безне э, апрель аенда май бәйрәме алдыннан фронт казаттылар. Без Ниден Иглин районының райком алдында халык җыелды, без шунда җиңеп кайтарга дип ант итеп киттек. Ә Курский дугасына китереп тыктылар. Бу нидән 1943 ел 11 июль кичтән төнге сәгать 12-ләрдә килеп туктадык, иртәнгә чаклы минометларны урнаштырдык. Иртән немецләр контратака башлады. Безнең алда булырга тиеш пехота, алар юк. Аннан пехотаны артында танкка ата торган пушкалар булырга тиеш, алар юк. Ә без минометчылар, без миномет 360 килограмм, бинде ташладылар, киттеләр. Хәзер инде нидән тегеләр һөҗүмгә күчте, безгә атарга ярамый. Ләкин без пехота эчендә сугышабыз. Курски дугасындагы утлы боҗрада беренче көнне үк ярты полк юкка чыга. Сталин полкы дип аталган башкорт полкына өметләр зур була. Мәргән атучы Суфиян Поварисовны расчет командиры итеп куялар. Курскиның утлы дугасында каһарманлык күрсәткәне өчен аның күкрәгенә за боевые заслуги медален тагалар. Җирдә ике якның да танклары котырган үгездәй сүзешә. Күктә самолетлар ажгырып чүкешә, канга баткан пехота якалаша. Камауда калгач, пехота үлем утына эләгә. Бер генә солдат та үләм дип йөрми ул. И барсы да исән калырга тырыша. Менә мин расчет командиры булдым шушы полкның. Аннан соң полк бер вакыт камауда калдык. Нидән? Өч көн көрәштек. Ул мен нидән немецләргә каршы. Бер кавым ризыксыз, сусыз. Шуннан инде дүрт өче көнгә 40 кешедән дүртәү генә калдык. Хәзер инде мин әйттем, расчет командир буларак, мин үземә дә немец килсә, бер гранатаны калдырдым. Ә башкалар бер нәрсә дә калдырмаганнар. Мин былай дидем инде, немецлар килсә, алырга хәзер безне, безне көрәшмибез, Ул гранатны мин шартлатам да үземне үзем үтерәм. Анда Харисов бар иде, взводка командиры, лейтенант. Ул әйтте, Суфиян, үзең өчен генә түгел, дүртәү кочаклашабыз да шартлатабыз, үләбез. Не әсирлеккә бирелмибез. Менә үз дошман күрсен, фашист белсен. Менә совет солдатларының ни рухы, ни бөек икән. Шуны исбат итәргә тырыштык.
Яугир сугышта мең үлем белән очраша. Аны хәтта үлмәс җан дип атыйлар. Днепрда күрсәткән каһарманлыгы өчен Суфиян Поварисовны Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим итәләр. Ләкин бирмиләр. Үлмәүдә, бирмәүдә язмышым. Икесе дә шәп язмыш, ди Суфиян ага, һич исе китми. Каһарман Украинаны Белоруссияне, Румынияне, Венгрияне, Чехословакияне немец илбасарларыннан коткара. Германиядә Җиңү байрагын казыганчы сугыша. Җиңү көнен ул Дрезденда каршылый. Без нидә 8 нче майда 1945 елда. Дрезин шәһәре әнә күрмибез әле. Агачлык бар, шунда не урнаштык, безнең полок. Хәзер безгә әйттеләр, иртәгә Дрездинны штурм белән алырга. Безгә һәр минометка аерым фәлән-фәлән мина әзерләп куйдык. Команда булмаса, ин башта Катюш атасак. Катюш ату белән без минометчылар, артиллеристлар атар башларга тиеш. Шуннан соң э, нидән э, беткәч штурмга барабыз. Эй, 6 сәгать тә башланмады. Атмый Катюша, 7-нче артыда юк, сәгать 8-нче арты юк, атмый Катюша. Шулай булгач, аптырадык. Сигез якынлашып килгәндә бер җигел машина килеп туктады. Бер генерал чаптаннан. Стой, отставить, война кончилась, отбой! Аттык та калдык. Әнә шулай мәргән атучы, сугышчы яуда да үлемгә баш бирми. Тыныч тормышта да зур дәрәҗәләргә ирешә. Замандашларының аптыраулы соравына ул менә шулай җавап бирә.

Суфиян Поварисов Бөек Ватан сугышы тарихына әдәби әсәрләре белән һәйкәл куйган язучы. Аның күп повесть драмаларында шушы чор кешеләре сурәтләнә. Ә инде язмыш корбаннары, ут эчендәге мәхәббәт, канлы бәхет, төнге фәрештәләр, без фронттан кайтканда, биш партизан кебек романнары сугышның тере картинасын тудыра. 72 яшьтә басылды беренче романым. Казанда бер Тукай клубында шундый сөйләшү булды. Анда Гомәр Баширов, Фатих Хөсни, Әмир Ханҗиники бар иде. Фатих Хөсни роман язуында сүз китте. Фатих Хөсни әле яңа роман язып ята дип бер шаярып әйтәләр. 60-тан үткән. Юк инде егетләр, 60 яшьтән соң роман язып булмый икән. Язып карыйм, карыйм, килеп чыкмый, ертып ыргытам. Ә мин 72 яшьтә басар бастырдым роман. Ну, шуннан инде роман язганда мин инде Бальзактан үлгә алдым. Ул җылына дүрт роман планлаштыра. 90 яшен тутырган Суфиян ага бүген дә иртән торып эш өстәле артына утыра. Аның романнар, гыйльми хезмәтләр, мәкаләләр язудан туктаганы да юк. Бәхет шигыре белән башланган иҗаты чын-чынлап бәхетле аның. Оныгы һәм килене белән бергәләп оҗмах кебек фатирда гомер итә. Күңеле дәртләнгәндә гармунын кулына ала. Кечкенәдән күп авырлыклар күргән, шәхси тормышында да зур югалтулар кичергән, язмыш сынауларында сынмаган, Газраилгә баш бирмәгән каһарман зат милләтебезнең йөзек кашы ул. Кайдан шулкадәр көч ала? Озак яшәвенең сере нидә икән? Язмышына рәхмәтле микән каһарманыбыз? Мин Аллага таянам, иманга таянам. Менә бик урынлы сорау бирдегез. Э, чыннан да, мин үзем иманлы кеше. Менә хәзерге минем нигә э, әлеге өч рәхмәтем бар бу тормышка. Беренче, иң беренче Аллага. Нык таянам мин. Чөнки Аллага ни өчен ул мине 4 сыйныфта укудан алып ыргытты. Аннан бер бер артлы шир белән тотынды. Сукыр калды бер вакыт. Сукыр суп иде берттеләр. Әйе. Шуннан кереп бер авыр ширне дә калдырмады. Шуна менә шуңа күрә инде Алла бер вакыт кешеләр атлый торган юлга бастырды да аркамнан сөеп куйды. Молодец. Менә ну алда утлар булачак. Утка керүдән курыкма. Әгәр курыкып керсәң, мин сине уттан чыгармам. Курыкмый кер, үзең өченме, дусың өченме, туганнарың өченме, илең өченме, халкың өченме, милләтең өченме, кер утка. Менә мин анда яндырмам сине, алып чыгармам. Менә шуңа күрә Аллага рәхмәт, мин Алла кешесе. Икенче халыкка Э, кешеләргә. Кешеләрне мин яхшыга яманга бик аермыйм да. Теге яман дигән кешенең дә эчендә нинди дә булса бер асыл таш, инҗи, мәрҗән, гәүһәр булмый, калмый. Мин бу сүзне әле менә хәзер язучы буларак та түгел, галим буларак та түгел, педагог, мөгаллим, укытучы буларак әйтәм. Икенче кешеләргә рәхмәтлемен. Кешеләрне мин шулкадәр яратам, чыннан да. Ә инде өченче хезмәткә рәхмәтлемен. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә, ах, ият хурлык түбәнлекләр иренгәннән килә, Тукай. Әйе, һәр милләтнең аны бөеклек иясе иткән, аны сәламәтлек ярларына чыгарган бөекләре була, зыяллылары була, аның бер бөртекләре һәм бөркетләре була. Бу җәһәттән бөек ислам галиме Җәләлетдин Руми хәзрәтләре болай диде. Караңгылык яктылыктан качар, ялган тугрыдан качар. Кояш ялгыз булса да, бу җиһанга нур чәчәр. Каргалар көтү белән, ә бөркет ялгыз очар. Без тагы да сезләрнең өйләрегезгә ямь, ашларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам теләп, догалар кылмактабыз. Олуг ватаныбыз Русия һәм җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстан күгендә Һәммәгезнең бәхет кояшы, җиһан кочагында иминлек йолдызыбыз балкысын. Бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга тиклем исән, имин булыгыз. Сүнмәсен үзебез кабызган мәхәббәт дип